Bugün biz özümizge mimarcılıq sanaatını açacamız. Ve bu işte bizge yardım etecek insan, büyük usta, mimar İdris Yunusov. O bir çoq binalarnıñ müellifi. Bazı onıñ ğayeleri leyha şekilinde yaşay, bazıları ise amelge keçe.

Bu ise, Semiyzde otelniñ leyhası. Öyle çoq qatlı evlerni ise endi Aqmescitte körmek mümkün. Asıl da bu qorantada eki mimar, İdris beyniñ oğlu Emil babasınıñ izinden ketti ve al-azırda olar beraber çalışalar. Eñ balaban kritik babam er vaqıt mende. Ondan ögrenemen. Biñ doquz yüz seksen eki senesi İdris Yunusov Poltavada Müendis qurucılıq universitetinde mimarcılıq bölügini bitirdi. Eki biñ beş senesi İdris bey ailesinen Hersondan Qırımğa qayta ve tek Vatanda o, niayet, sevgen zenaatınen oğraşıp, mimar olaraq açıla.

Konkursta bir şartlar qoyulğan edi, dört buçuq biñ insan sığmalı edi anda ve üç qatlı olmaq kerek diniy idaresi, bu müftiyatlığımıznıñ. İmam içün bir evçik, abdesthane ve daa men özüm proyektimde bir rezerv topraq qaldırğan edim, medrese içün, ileride belkim qurula. Eki biñ on dörtünci senesi aprelniñ soñunda birinci taşı qoyulacaq edi neñizine bu binanıñ. Aman, endi bilesiz ki, belli vaqialar olıp keçti ve şimdiki vaqıtta iş toqtaldı. Aman, poçti yüz fayız uyğulama raboçiy proyekti yasaldı, yapıldı bu şeyniñ. Daa bir büyük leyha Aqmecitte Karla Marksa soqağında qurulacaq Medeniyet merkezi. O yerde Qırımtatar sanat müzeyi, milliy neşriyatlar, teşkilâtlar yerleşecek edi. Gradostoroyitelnıy sovet keçmek içün qaç kere biz bardıq, bizni qaytardılar, be razvertka beriñiz, po vsey ulitse, po vsemu kvartalu. De postroyte plan golubıh liniy. Nı endi belli, baqıñız, bu bir politik bir nege kelip çıqtı. Çünki o topraq bek bir zengin bir topraq sayıla şeer içinde ve bizim halqqa berilmesin şu em şarq üslübinde yapılğan bina endi bilesiz, közge körünecek bir bina edi. Aman ümütten kesmeyik özümizni.

Bir beş yıl oyağında da, Alla ramet eylesin, babam sağ edi. Eski bunda cami tura edi, bir yerde, cami da tügül, prisposoblenniy bir odaçıq. Babam da qatnay edi onda. Bek istiy edi bir yahşı cami qurulğanını. Soñ bir kere oturğanda o aytqan edi, Balam, şu bir cami qursañ da, dey, bir yüregim yerine salır ediñ, dep. Bir lafı çıqıp ketken edi, şundan soñ tüşünce keldi, qurmaq kerek dep, o vaqıtten başlap bu işmen soñ men başladım oğraşmağa. On üçünci senesi oktâbr ayında başladıq qurmağa. No, o vaqıtkeçek dokumentlerni etken, etme, etkençek babam endi başqa dünyağa ketti. O yetmedi bu künge. İdrismen biz birinci tanışqanımız bir yedi yıl boldı. Şeerniñ merkezinde bir torgovıy tsentr qurulıp başlaycaq edik. İdrismen tanıştıq, o bir proyektni tuzdı, men onı begendim, etken işlerin. Soñ ekinci proyekt başladı, trassada restoran qurıp başladıq, onıñ proyektini men de teren qurulıştan añlayman, özüm de köp yıl qurulışta çalıştım, şunıñ içün onıñ proyektleri maña yaqtı. Neçün Camen oğa berildi? Birinciden birinci, onıñ da bir nesi, manası bar edi. Men cami qurulıp başlayçaq bolğanda, endi dokumentleri, şiyleri azır bolğan soñ, oturıp oylap qaradım, birinciden birinci, şu bu camın qursınlar, proyektlirovşikler qırımtatarı bolsun, qurucıları, qırımtatarı bolsun, dizaynerleri qırımtatarı bolsun dep, özüme şunday vazife aldım. Şunıñ içün men ale daa quvanamam, İdris bu proyektni yasağanına. Menim yüregim er vaqıt bunda. Men o qadar bundan küç aldım, o qadar, no, bilesiz, soñğu yılları, soñğu yıl, ağır yıllar, bütün qırımtatar halqına No, men mına bu camige kelip, qurulışta men raatlana edim onda. Bütün stroykalarnı toqtatıp, bütün küç camige salındı. O vaqıt er kün camide o vaqıtları yigirmi, yigirmi beş, otuz kişigeçe er kün çalışa edi, keçe-kündüz. Mana şunıñ içün bir yarım yılnıñ içinde biz qurıp çıqtıq. Er mimar hayal etedir, büyük bir leyha yapmağa, belkim de, endi sade bir binalar kibi degil de, başqa bir şey yapmağa. Sizde böyle bir arzuñız bar edimi? Ebet, er bir mimar, imkân olsa, böyle büyük bir. Binalar projesin sızmağa ve ömürge keçirmege çoq avesligi bardır, amma er kezge imkân olmay, doğrusı. O bir şastır, belkim bir şaslı adammandır. Asoda siz bundan evel cami leyhasını yapğan ediñiz ve bir degil sizde büyük caminiñ Beykimde bundan evel bir leyhası bar edi. Bu ise endi ekinci büyük caminiñ leyhası, amma bu ilk endi yerine ketirilgen bir leyhadır. Doğrumı? Ebet, malüm, büyük cuma camisini konkursı da ötti. Bizim leyha ğalebe qazandı. Ve meni bir tecribem oldı o leyha üstünde çalışqanda. Ve bu camini yapqanda endi o qadar zorlanmadım, doğrusı. Çünki çoq şey bile edim, ondan da büyük projeler yapqansıñ. Bu biraz qolay oldı, desem olacaq. Aman, er bir projeni öz bir, rusça aytqanda, podvodnıy kamni bar da endi. Ve territoriyasına bağlı, mına, köresiz, on altımı, on dört sotka yerde Sığdırmaq kerek edi ve doğru qıblağa orientatsiya yapıp ve maksimal adam sığdırmağa imkân körmek kerek edi, birinciden. Şimdi bu cami qaç adamnı sığdıra bile? Bu cami dört yüz elli adam içün olar. Ve olardan ekinci qatta qaç hadım sığmaq mümkün? Ekinci qatta seksen hadım içün. Ve birinci qatı erkekler içün. Bu caminiñ özgünligi nasıl? Mına, misal içün, başqa camiler de qurula, başqa devletlerde, musulman devletlerinde camiler qurula. Bu caminiñ özgünligi barmı, böyle bir hususiyeti? Baqıñız, bu endi cami bir üslübi. Klassik üslüp olmadı, eklektika degen bir şey bar, smesheniye stiley. Çünki, körip turasız, vkhodnoy portal o, İran mimarlığından alınğan yüksek bir portal. Endi qubbe Osman üslübine benzey, doğrusı, minareleri. Osman üslübine benzey. Bencereleri, qapıları ve diger. A, umumiy alğanda bu bir eklektika şeklinde yapılğan bir proje desem olacaq. Neçün böyle bir usulnı seçtiñiz? Şöyle oldı, bilmem. Bu leyhanı yapmaq ne qadar vaqıt aldı? Er bir mimar bile, çünki leyhalar tek mimarnıñ işine bağlı degil. Onıñ içün topraq imzalanmaq kerek, dokumentleri olmaq kerek, razreşitelnıy degen dokumentleri bar, soñ gorodskaya arhitekturadan alınacaq dokumentler bar. Olar biraz vaqıt ala. Aman umumiy alğanda, men mına yaqında baqtım, birinci endi, Eskizler yapıp başlağansıñ, bir yılnıñ içinde yapıldı bu leyha. Ve soñ endi daa bir buçuq yıl ketti, bir yıl ketti onıñ yerine ketirilmesi içün. Bek tez qura, doğrusı, ve o baştan aytqan edi, Ya bıstreye stroyu, çem vi proyektiruyete, dep. Öyle de olıp çıqtı, poçti. Amma asıl da mında eñ müimi doğru bir endi şekil tapmaq, doğru da? Ya da öyle aytmaq mümkün degil. Bu eskiz proyekt degil, endi uyğulama proyekt, raboçiy proyekt. Onı er bir detalni, svarkasını nasıl olacaq, metalokonstruktsiya, soñ bu seysmika arqalı sekiz bal raşötın yapıldı, oğa köre de karkası yapıldı. Soñ geologiyası slojnıy olıp çıqtı mında, çünki bu kulturnıy sloyi, qıran fundament oturacaq toprağı slabıy oldı. Oña da bizim konstruktorlar endi bir normal bir çezim taptılar ve. Bütün şey iyi olıp çıqtı ve inşallah bu cami sekiz, doquz bal zelzeleninde. Turar. Turar. İnşallah. İdris ağa, asıl da bu caminiñ qurucılığında bilem bazı böyle bir sırlar bar, bazı farqlı usullar qullanıldı, onu, yani siziñ leyhanıznı yerine ketirmek içün, doğru da. Ve bunı daa yahşı içinden körmek mümkün. Ebet. Men sizge teklif etem, belkim de içine kirip, siz endi tafsilâtlıca körsetersiz nasıl, ne yapılğanını, mümkün olsa.

Caminiñ leyhasınıñ projesini yapqanda bir qaç usullarnı yapmaq kerek, yerine tüşürmek kerek. Birinciden, mına mihrab, doğru, pravilnaya orientatsiya mihrabı. Onıñ içün bir qibla lokator degen bir şey bar. Ve yañışmasam, Belogorsk içün davorot at yujnovo meridiana v vostoçnıo napravleniye on eki gradus eki minuta olacaq bu orientatsiyası. Doğru, şu şartlarnı birinciden. Yerine ketirdik, çünki sualler berediler çoq adamlar, ne içün bu cami kak bı tıkaran s dovorotom turdı, s povorotom decekmen. Baqıñız, ekinci şartı, bu musulman camilerni namaz qılınğan odaları vajna şirina zdaniya, çem yego glubina. Çünki namaz yapqanda, bir sırağa turğanda adamlar.

Türlü, mına baqıñız, çeşit türlü yüksekligi, keñligi ve mına töberek soyu da bar, vosmigrannıy pencereleri bar. Birinci etajnıñ yüksekligi üç metr altmış santim. Ekinci qatında qadınlar namaz qıla bile, birinci qatında eki yüz metr kvadratnıy. Mında mına erkekler namaz qıla bile. Soñ mına birinci portaldan kirgende, birinci qapı ve tamburşlöz deyler, adamlar, insanlar ayaqqapılarını seçe bileler ve raat-raat kirip namazlarını qıla bileler. Siziñ leyhañızğa köre, mında er şey istegeniniz kibi yapıldımı? Ebet, daje slişkom desem olacaq, çünki balaban bir kollektiv çalıştı, o, Mamut Çurlu, endi bizim belli ressamımız, zaslujennoy hudojnik Ukrayinıy. Qırımtatar üslübinde yapqan resimleri köresiz. Ebet, bu projesini yapqanda tek tışını degil, içinde de nasıl olacağını közde tuta edik, elbette. Aman dizayn proyekti otdelnıy proyektten yapıla, poşti vsegda. Şunıñ içün, maşallah. Bizim belli ressamımız Mamut Çırlı ve kollektivi yapqan nefislendirgen divarları, tavanları, episini köremiz. Bek yahşı oldı. İdris ağa, evelki camiler ve mına şimdiki zamanda qurulğan bu cami, Qurucılıq usulında bir ferqlılıq barmı? Asıl da evel, ebet, binalar, camiler, olar başqa türlü qurula edi. Şimdiki zamanda endi bizim imkânlarımız daa çoq e, ve bazı belki işlerni qolaylaştırmaq mümkün. Onıñ içün bazı şeyler evelki kibi yapılmay. Mına, siz böyle misallerni ketire bilesizmi? Ebet, mına, men aytacaq edim, bir. Sekreti bar bu camini, endi sekret de degil, biz tezleştirmek içün ve qolaylaştırmaq içün bu arkalarnı pustotnıy yaptıq. Çünki qolay opalubka qoyıp kolonna quymaq. Soñ rigel, soñ plita perekrıtiya. A, bu, evel zamanda bu arkalarğa krujalalar yapıla edi, ağaçtan forma yapıla edi ve taştan qoyıp çıqa ediler. Biz öyle yapmadıq, tezleştirdik işni, içinden metalliçeskiy karkas ve tışından magnezitovıy ve azbatsement.

Böyle bir göñül eseri ola. Mana bu camige böyle aytmaq mümkünmi? Mana bu siziñ bir göñül eseriñiz oldı. Ebet mümkün. Çünki men de Resul Refatoviç kibi quvanam. Men de bu bina içün. Göñülimde olğan bir tecribemni berdim desem olacaq ve men de bir özümni şanslı duyam, bu binaya kelgende, körgende ve mında olğanda. Bu birinci ömürge ketirilgen böyle bir cami. İleride nasıl daa niyetleriniz, istekleriniz bar? Daa neler qurmaq ister ediñiz? Endi endigi ğaye ve istegim, ebet, Büyük Cuma camisi qurulsa ve şonı körsek ve bütün milletimizge de bu bir quvançlı kün olacaq. Epimiz bekleymiz şunı. Ebet. Allah sizge yardımcı olsun. İnşalla bu leyhanız da yerine kelir. Men inanam ve elbette bütün halqımız da bekley bu iş tezce olsun. Endi Allah sizge savluq bersin. Qısmet olsa epimiz bunıñ şaatı olurmız. Çoq sağ olunız. Siz de çoq sağ olunız. Soñki zamanları Qırımda çoq vaziyetler yüz berdi, amma buna baqmadan, Qırımnıñ asıl halqı Vatanda yaşap, güzel güller saça, evlâtlarını yetiştire ve böyle acayip camiler qura. Bu da bizim güzel ve parlaq kelecegimizge büyük ümütler bere.